Thlertute, Chibai leh vek u le, lockdown vangin pawn chhuah khap ni mah se, mahni in lum atangin Thailand ramah zin vang vang ila khawvela lal hausa ber, Thailand Lalpa chanchin lal a nih hma a khawvel mipui ten Lerah nupui kham lova ti te a an sawi thin chhan leh chung an koh elna te chu a dik reng em tih te leh Thailand ram nawmna bak a Khualzin tam tak ten Thailand an tlawh chak chhan, a hmeia pa a nawh chi zuar len an tih mai. Thailand sorkar meuh pawh in a khap fel thak na hmun te thleng in hrut chhuak leh dap mai ang aw niang. Thailand hi khawvel ram pumpui len zawng teh na a sawmnga pakhat na hauh phak a ni a. Tin, mipui makte duai sawm ruk paruk aia tam mah an cheng bawk a, an ram khawpui chu Bangkok a ni tih kan hriat vek kha. Tin, Buddhist sakhaw zuitu an tam ber a, an temple mawi tak tak te hi Thailand ram timawitu a tling pha hial reng a ni. Thailand hi Lal rorelna hnuai a awm a ni a, kum sanghnih sawm paruk khan Thailand Lal mipui tena an zah leh an ngainat em em Bhumibol Adulyadej chu a thi a, A thih atanga kum thumna kum sang hnih sawm pakua khan Thailand lal fapa neih chhun Maha Vajiralongkorn chu lal lukhum khum tir a ni leh ta a ni. Maha hi tunah hian khawvela lal hausa ber nihna chelh mek tu a ni a, a hausakna hi billion sawmli pathum hu zet a ni hem mai a nih chu. Mahse, he lalpa hian a pa anga mipuite lawm leh ngainat erawh a hlawh ve hauh lo thung a. Ni kum mai kum sang hnih sawmhnih pawh khan lal neih ban chana mipui rorelna sorkar neih ngiatin an ramah nawrhna te pawh huaihawt a ni ta reng a nih kha. Naupang te a nih lai atanga mipui te mitfukna ber ni ta nana na chu a chanchin chhe lam pawhin an ram a luah khat hneh hle thin a, a sum hman dan te pawhin u chuak tih a hlawh hle thin bawk. He an Lalpa, hmangaihna lama tluang lo ve tak kan ti dawn nge? A hmel phu lova lerh ve taka hi kan ti zawk dawn ka hrethiam mai lo hian. Nupui pathum a then hnuah a palina tan tunah hian Suthida nei lehin a nupui hmasa te atang hian fa pasarih lai a nei tawh bawk. Mahse, i hriat reng tur chu Thailand ramah hian dan pakhat an ngaih pawimawh em em leh mipuitena an hlauh em em a awm a, chu chu lèse-majesty law tih a ni a. He dan hnuaiah hian an lal chhungkua te, an rawn vulh te pawh tialmin an chanchin sawi chhiat emaw, fiamthu thawh nan emaw, a ti el zawng emawa tawng i chheh palh chuan dan bawhchhia i ni a, hremna, kum thum emaw, a ai rei emaw, pawisa tam tak chawitir emawa hrem theih i ni a, Thailand-a i kal hunah i fimkhur hle dawn nia. Lal chhungkaw chanchin hrim hrim sawi loh tawp kha a him ber ang aw. Chuvangin Thailand mipuite hian an lal leh lal chhungkaw mi leh sa te nungchang leh khawsak phung chu an lawm loh zawng tak pawh ni mah se an ngawih liampui mai mai thin a ni. He Thailand lalpa hian lal a nih hma hian lal fapa a nihna zawn atanga a tih tur engkim Zirna lam emaw, hna leh mawhphurhna chungchang lam emaw chu tha takin hlen thin mah se, a mimal nun erawh a pawn lawi ve thin hle a, huau huau lam pawh a ngaina ve hle thin. A tleirawl chhuah hlim atangin Germany lamah a khawsa nasa hle a. Tin, nupui a neih a, fa pali a neih hnuah pawh a fate hi German lamah a chenpui nghe nghe a. Infiamna lamah football a ngaina hle a. England-a lehkha zira a awm lai hian football pawh a khel nasa ve hle thin a ni. Tin, Poodle uite hmul buk chi a ngaina hle a, a vah velnaah pawh uite pawma a thlalak hmuh tur a tam hle nghe nghe. Kum sang hnih pakua khan Thailand ram mai ni lo, khawvel ram hrang hrangah video pakhat a viral chiam mai a. Chu video-ah chuan he Thailand lal fapa hian a hak atana mawi lo tak Crop top kawr kawr thindeng ha in ui te a pawm a, tin a taksa ah Tetu lem a chhut tir nual bawk a. Te chuan chutiang thawmhnaw in bel chung chuan tuna a nupui ni ta Suthida nen hian an leng chhuak a, an bazar dun ta vel a ni. Hetih hun lai hian Thailand lalnu hi Flight attendant hnathawk a ni a, tin Lal fapa pawh hi a fate nena Germany-a an chen ho laia thil thleng a ni nghe nghe. He video duh aia nasaa a lar tak hluai avang hian Thailand Lal fapa chuan khawvel ram hrang hrang atangin Deusawh a hlawh nasa hle bawk a, Ler a tih te, Nupui kham lova tihtia koh elna a dawng nasa hle a. A mimal nun hi hetiang hi ni deuh duah mahse, kan sawi tawh angin Lalfapa a nihna zawnah erawh a mawhphurhna chak takin a hlen chhuak thin a. Khawvela ram ropui tak tak United Kingdom, usa, leh Germany-a te sipai nun chan zirna hmunah training zoin amah hi pilot a ni a. Tin, kum a tlin hnu hian an rama sipai atana a tan zui dawn hian a nihna avanga dinhmun sang zawk chelh thei ni reng mahse, Midang te ang thoin nihna hniam zawk atanga bul tan chhoin a kaisang chho ta zel zawk a ni. Aw le, tunah chuan Thailand lal in atangin khualzin te hip tu Nawhchi zuar len lamah in sawn phei ang aw. Thailand ah hian nawm chen nan leh sum hmuh nana mahni taksa zawrh hi dan phal loh ni mah se, thuneitute lam atanga khap rem tum chu thil theih loh ang a nia. Kum sang hnih sawm pali a zir chianna atanga a lan danin, Thailand ah hian mahni inzawrh eizawn nan bera hmang professional KS hi mi makta duai thum dawn lai an awm nia sawi a nia. Tin, chung zinga makta duai hnih bawr chu nula leh nuva lai tak tak te an ni a, a bak zawng chu mipa inzuar leh kum sawmpariat hnuai lam te an ni niin tarlan a ni hem mai a nih chu. Thailand ram chhunga nawhchi zawrhna hmun lian ber ber te chu an ram khawpui Bangkok te, Pattaya te, Phuket Island te leh Hat Yai te an ni a. Nawhchi zawrh hi an ram danin a a phal lo a nih avangin Thailand KS te hian restaurant te, bar te, spa centre te leh karaoke hmun te hi inphen nan an hmang nasa hle a. He sumdawnna sorkara inregister te hnuaiah hian thawkin Taksa zawrh an kalpui ta thin a ni. A bikin Go-Go Bars an tih mai, KS nula nalh tak tak te, Transgender kan tih mai, mipa atanga hmeichhia a inlet ta te leh tleirawl kum tling lo te chin a an tual lenna hmun, hlimhlawp bawlna hmun hi hnawhchhi zawrhna len ti luntu ber an ni a. He barah hian Thai case rualte chuan Khualzinte ti zau thau leh ti phur thei tur berin an taksa an theh ṭhil vel ta ṭhin a, single mipa leh tlem a buan chak vak lo te chu an awn leh ta duai duai mai ṭhin a ni. Tin, Google bar aiah hian Khualzin tam tak te chuan Thai massage leh a belhna chhim duh vangin spa center hi an pan nasa hle a, He hmuna thawk spa bial te chuan an customer te chu lungawi khi ver ver a siam tumin an sawng bawl ta thin a ni. Thailand KS te sawi a nih apianga zawhna tam ber ni thin, engzat nge an inchhiar tih hi chhang dawn ang aw. Bangkok kawtthlerah standing KS ho te zan rei tawh lama i beisei a nih chuan kah khat hi India pawisa cheng sang hnih zahnih sawmriat man an ni a, Zirtawp ni leh inrin ni zan zantir lama nula chhe lo zet i tawng fuh a nih chuan chiang sang thum zali sawmhnih vel i pek a ngai thung a. I thlenna hotel room a i ko a nih chuan an kal kawng kal man i chawi tel a ngai a, chiang sanga za sarih vel bawr i chawi ve a ngai tihna a nih chu aw. Chuan sawi hmaih theih miah loh tur nula mipa ti mai ang. Hmel lan dan hmeichhia ni si, a hnuai lam erawh silai ni si te ho hian vawikhat mutpui man atan cheng sangkhat zariat vel an la ve thin bawk a. Tin, Thailand Professional KS man chhiar to ber te chu nawh chi zuartu pawh darkar sawm pahnih chhung atana i leiin a ni a. Cheng singkhat sang thum zaruk vel i pekin darkar sawm pahnih chungin i duh ang angin i awmpui thei anih chu. Thai KS te man hi enge ngaih ve dan an to i ti ve deuh lo maw? comments lamah khan i lo reply ve dawn nia aw awle thirtute ka video a tawp thlenga min lo thlir sak leh vangin ka lawm em em a next video min lo thlir sak leh ngei turin ka sawm nghal bawk a che u ka lawm e.